श्री सुप्रीम कोठा के जज मार्कंडे फाटजू दिल्ली सहित पूरा बिहार में फटक्का पर बैन लगावल जा रहल छै दिवाली के बाद दिल्ली शहर में लगातार शुगर के मरीज बढ़ जाय छै वह दुआरे सरकार जे छै से अ, दिवाली के दिन मिठाई पर से हो बैन लगावल जा रहल अछि बड़का न्यूज सरकार के दिमाग सटक गेलैया की एतबे नहीं

धौ रोज रोज मार भात खा खा कऽ दिमाग खराब भऽ गेल अछि सोचने रही जे दिवालीमे जे छै से दिवालीके दिन अगर मिठाइ खायब ए जूरा मिया के मार नया खोजे मिया तारी चुपचाप चुप रौ ऊपर जी हाँ लगातार लगातार जे छै से मिया तारी खोज रहल छै लेकिन मिया के जुड़े छै मारो ने ई बड़का न्यूज सरकार जे छै से तारी पर सेहो बैन लगाबऽ जा रहल अछि अहाँ सब देख रहल छी लास्ट तक धौ बंद कर टीवी यार अखिल भारतीय इंस्टाग्राम छपरी महासभा के अध्यक्ष श्री लवरी देवी जी जे छै से सरकार के भा- भटक्का बैन के खिलाफ जे छै से बुर्ज खलीफा के सामने दिवाली दिन विरोध प्रदर्शन करे के घोषणा से हो कैल है हम ओहि ग- विरोध प्रदर्शन के जे छै से अहाँ सबके अपन चैनल लास्ट तक पर जे छै से लाइव प्रसारण देखाबऽ जा रहल छी ठीक केला बंद क देलही से न्यूज चैनल देख के तो और दिमाग खराब भ गेले छी यार कहता दिवाली के दिन मिठाई बैन क देलके सरकार बिना मिठाई के दिवाली केना मनेबे यार अहाँके मिठाई के पड़ल अछि अतः सरकार दिवाली में दू घंटा के लेल ऑक्सीजन पर से ओ बैन लगावा जा रहल छै आ, हमर तऽ गर्लफ्रेंड काली चरनी देवी सांस केना लेत यार से हमरा बहुत एहि बातक चिंता बुझा रहल अछि यार ठकना काका हूँ ने लेकिन एतेक गाड़ी चलै छै ताहिसँ प्रदूषणे नहि होइ छै आ एक दिन दिवालीमे धिया पुता पटक्का फोड़ि लेतै तऽ प्रदूषण भऽ जेतै कहलकै जे धिया पुता के खुशी सरकार बुते देखले नहि जाइ छै की कहू प्रदूषण आ बीमारी बढ़ि रहल छै दिल्लीमे आ सरकार फटक्का बैन कऽ देलकै या बिहार में धौ लुट्टी सरकार तऽ आओर नशा में रहै छै टेंशन नहीं ले करिया मुँहे से भटाक भटाक करिया दिवाली दिन हाँ तऽ अहूँ चिन्नी फाँकि लेब मिठाई खाय के बदला ई कोनो बात भेल अहाँके मुंह से फटाक फटाक क लै छी यौ करिया चाइना चलबही चाइना अतः सरकार फटक्का पर बैन कऽ देलकै हमर दिमाग खराब पर- भऽ रहल अछि आ तू चाइना जा रहल छ ने वएह दुआरे तऽ चाइना जा रहल छियै परमाणु बम लाबै लेल एकै बेर में साफे कऽ देबै कुल के पूरा बिहार धुआं धुआं कऽ देबै ककरो मायक लाल में हिम्मत छै त रोक के देखाबै ओय मां सार सब के सरकार खसा देबै सरकार राव बाय छोट खिकिर के मोट नांगेर हे मुंह के बंद क के राखू ए त मुंह में फुलझड़ी फोड़ देब ब्लैक से मंगेलिए ये धौ काका ठकना काका मुँह नहि लगाउ नहि मुँह लगाउ एकरा सबसँ जे छै मुँह पट छौड़ा छै ई सब आ ओकरो गलती नहि छै ने बिना फटक्काके धियापुता सबके केहन दिवाली हेतै से अहीं कहियौ बिना पानि के होली बिना फटक्का के दिवाली मनाबै के लेल अपील करे वाला नेता सबके तऽ बिना सीट के साइकिल पर बैसा देबक चाही सही कहला है बाबा सिर उखड़ जेते सार सबके तू सब चिंता नहीं कर यह रोड पर दिवाली रात फटाका फोड़बे कियो रोक सकैया त रोक रोक के दिखा दे दिखा दे सार सबके अरे नहीं यार ई रोड पर नहीं फोड़बै यार किए रो यार परसू हम सब यह रोड पर ठार भऽ कऽ बम फोड़ैत रही तऽ बेलवार वाली भौजी एहि दऽ कऽ जाइत रहथिन तऽ छौड़ा सब कहलकै भौजी बम छै भौजी बम छै तऽ भौजी कहै छथिन ओ तऽ हम कुमारे से छी रौ बह हुनका भेलै जे हमरा कहैया बम हाँ यार तू सब निकल परमाणु बम लेल फेर आ चाइना जे छै से हमहूँ जा रहल छी कतहु ब्लैक ट्रैक से फटक्का मंगायब सर के आ ठकरा काका अहाँ किया ना मुंह लटका कर बैसल छी फटक्का कोट बंद करवा देलकै साउंड सरकार बंद करवा देलकै और मिठाई डॉक्टर सब मिलकर बैन करा देलकै आ बुझा रहल अछि दिवाली में हजमोला खा के मनाबऽ पड़त ऊपर से सार सब फेसबुक आ व्हाट्सएप पर हैप्पी दिवाली संगे मिठाई के फोटो सब भेज भेज के मोन ललचा दैया यार हम अपने व्हाट्सएप मैसेज से परेशान छी यार दिन रात सब मैसेज करैत रहैया हैप्पी दिवाली आ एगो मिठाई के फोटो भेज देतो यार एक तो मिठाई जुड़े या नहीं है सार सब फोटो भेज भेज के हमार दिमाग खराब कर देने है आब दिवाली में मिठाई खाय लेल भेटै या नहि भेटै मुदा सार के परमाणु बम तऽ फोड़बे करबै चाइना से आनि लेने छियै कहाँ छौ हौआ देखी रोबो एते टाके बम